Otwiri Master na wahyia ne ɛnɛ adesua a yɛrebɛsua no yɛ edin nsiananmu ne ayɛsie kabea, yɛbɛka no borɔfo kasa mu sɛ Pronouns and Perfect Tenses. Enti edin nsiananmu nsɛmfua sɛ ɛrehyia ayɛsie kabea a, ɛho nkɔmmɔ na yɛrebɛdi anaasɛ ɛho adesua. Na yɛbɛdi kan abisa yɛn ho koraa sɛ ayɛsie kabea no, Ɛyɛ kabea bɛn? Sɛn na ne su si teɛ? Enti yɛte ɛno ase a, na yɛde abɔ edin si ananmu no mu, na yɛde adi dwuma, na yɛahwɛ sɛdeɛ kasa no mmara no bɛsi akyerɛ yɛn. Enti yɛka ayɛasie kabea no a, sɛdeɛ wohu no sɛ yɛatwerɛ no, ayɛasie kabea yɛ adeyɛ asɛm bi a saa adeyɛ asɛm no atwa mu nanso ɛho atenka anaasɛ ɛho mpopoeɛ da so yɛ adwuma mprempren. Sɛ merekyerɛ mu bio a, aseɛ ne sɛ, ayɛ asie ka baabi a yɛahyɛ aseɛ ɛberɛ bi a atwam. Ɛna yɛhyɛɛ aseɛ no, ama yɛ nsunsuansoɔ bi, enti saa nsunsuansoɔ no da so da adi. Enti ɛno ho adesua na ɛne ɛdin si ananmu redi ahyia a yɛrebɛsua ne yɛahwɛ sɛdeɛ yɛbɛsi a mmara no anaasɛ Twi kasa mmara no bɛma yɛ kwan ama yɛatwerɛ no. Enti hyɛ no nso sɛ ayeasie kabea bi a, sɛdeɛ wohu no no, ayeasie kabea wɔ agyinahyɛdeɛ a ɛyɛ atwerɛdeɛ ara na yɛtaa de si n'ananmu de kyerɛ sɛ saa adeyɔasɛm a yɛrekasa fa ho no wɔ ayeasie kabea mu a yɛka no borɔfo no sɛ perfect tenses. Enti wohu adeyɔasɛm bi a Atwerɛdeɛ a ɛdi n'anim a ɛkyerɛ sɛ saa adeyɛ asɛm no, ɛwɔ ɛyɛ sie kabea mu. Enti yɛbɛhwɛ ɛho nhwɛsoɔ kakra ne sɛdeɛ ɛsi di dwuma. Enti yɛfa nhwɛsoɔ a ɛdi kan no, yɛfa edin siananmu asɛm me a ɛne ayea sie kabea redi ahyia. Enti ɛho mmara no rekyerɛ yɛn sɛ, sɛ edin siananmu asɛmfua a ɛyɛ me, sɛ ɛne ayeasie kabea di ahyia sɛdeɛ yɛasi akyerɛkyerɛ mu no a, yɛse A no a ɛwɔ edin si ananmu asɛm no, ɛbɛyera afiri hɔ na aka M no nko ara, na yɛatwerɛ ayeasie kabea no afam edin si ananmu asɛmfua no ho. Enti yɛnhwɛ nhwɛsoɔ no bi. Yɛwɔ nhwɛsoɔ a ɛdi kan a ɛyɛ Me rehyia ayeasie kabea asɛm anya me a ɛrehyia ayɛesie kabea semfua anya. Enti mmara no rekyerɛ yɛn sɛ, sɛ ee wɔ edin sianee mu asɛm me no mu a, ee no bɛfiri hɔ. Enti ee no yera pɛ, ɛbɛka mm. Enti afei mmara no kyerɛ yɛn sɛ, sɛ yɛnya mm no a, yɛmfa adeyɔ asɛm a ɛyɛ ayɛesie kabea no yɛntwerɛ mmata ho. Enti wohwɛ nhwɛsoɔ Ɛfiri baako kɔsi nnum no a, yɛbɛhu sɛ me, hyia, anya. Yɛde mmara no yɛ adwuma no, yɛabɛnya manya, manya. Ɛna deɛ ɛtɔ so mmienu no, ɛyɛ me a ɛrehyia ada. Enti adeyɔnsɛm a ɛwowɔ ha nnum yi nyinaa wɔ ayɛasie kabea mu. Enti yɛakyerɛ sɛdeɛ ayɛasie kabea no ne su si teɛ. Enti yɛwɔ manya, mada. Mafa, manom, ɛna deɛ ɛtwa toɔ yɛ makenkan. Nhwɛsoɔ a ɛtɔ so mmienu no nso, ayɛsie kabea no ho nkɔmmɔ anaasɛ ɛho adesua na yɛredi. Enti nhwɛsoɔ a ɛdi kan no, yɛhu sɛ ɛdin Siananmu asɛmfua me rehyia ayɛsie kabea. Yɛhu sɛdeɛ mmara no asi akyerɛ yɛn ne dwuma a ɛsɛ sɛ yɛtumi de di ansa na yɛatumi atwerɛ no yie ama no atɔ asom. Enti nhwɛsoɔ mmienu no nso kyerɛ yɛn sɛ, sɛ yɛfa edin nsiananmu asɛmfua wo ne mo ne mmienu nso bɛhyia ayɛasie kabea a, mmara no bɛkyerɛ yɛn sɛ, wei deɛ nsakraeɛ biara mma mu. Ne saa nti, ɛsɛ sɛ yɛtwerɛ adeyɔ asɛm anaasɛ ayɛasie kabea no bata edin nsiananmu asɛm mo ne wo. ne ho nso saa na yɛgyae no saa. Enti ɛho nhwɛsoɔ kakra wɔ ha. Deɛ ɛdi kan, yɛwɔ wo ahyia aba, yɛwɔ wo ahyia ada, ɛna yɛwɔ wo nso ahyia awie, ɛna deɛ ɛtwa toɔ yɛ wo ahyia asu. Enti sɛdeɛ mmara no kyerɛeɛ no, yɛahu sɛ wo ne ayɛsie kabea no di ahyia a, ɔse nsesaeɛ biara mma mu anaasɛ nsakraeɛ biara mma mu. Enti Twi kasa mmara no bɛkyerɛe sɛ yɛntwerɛ bɔ mu saa sɛdeɛ ɛsi teɛ no a, enti yɛbɛnya woaba, woada, woawie ɛna deɛ ɛtwa toɔ no nso se woasu. Enti yɛkɔ deɛ ɛtɔ so nso, ɛdi nse ananmu baako a na ɛka ho nso yɛ mo. Ɛno nso ahyia adeyɔ asɛm a ɛwɔ ayeɛ sie kabea mu te sɛ aba, akae, asu, ɛna ahwehwɛ. Ɛno nso mmara no rekyerɛ yɛn sɛ. Enni sɛ yɛma nsesaeɛ biara a ɛyɛ dɛ ɛba mu. Enti aha nso, yɛtwerɛ edin siananmu asɛm mo ne ayɛsie kabea aba akae asu ne ahwehwɛ no. Yɛtwerɛ fam adeyɔasɛm no ho saa sɛdeɛ yɛanya wɔ ha yi. Enti ayɛsie kabea ne dwumadie no no. Nti yɛtoa so a, yɛahu edinsi ananmu ahodoɔ a ɛne ayeɛ sieekabea bi redi ahyiam. Nti yɛasua mmara no, sɛdeɛ mmara no bɛma kwan ma yɛatumi de saa edinsi ananmu no adi dwuma ne ayeɛ sieekabea no. Nti yɛhwɛ nhwɛsoɔ nso a ɛtɔ so mmiɛnsa. Ɛno rekyerɛ yɛn afa edinsi ananmu dodoɔ kabea, yɛn ne wɔn. nso a ɛne ayeasie kabea bi rebɛdi ahyia. Ɛno nso wɔ mmara sononko a yɛfa so a yɛtwerɛ no, enti ɛno nso na yɛrehwɛ. Enti mmara no kyerɛ yɛn sɛ, sɛ yɛn anaasɛ wɔn a ne mmienu nyinaa yɛ edin nsiananmu no, sɛ ɛne adeyɔasɛm a ɛwɔ ayeasie kabea mu no nso rebɛdi ahyia a, ɔse yɛtwa yɛn ne wɔn no so tiawa. Aseɛ ne sɛ, nna a etwa yɛn ne wɔn to no, ɛbɛyera afiri hɔ. Enti ɛyera firi hɔ a, na yɛabɛtwerɛ adeyɔ a ɛwɔ ayiesie kabea mu no abata edin nsiananmu no a yɛatwa no tiawa no so. Enti ɛno nso ho nhwɛsoɔ na. ɛwɔ ha yi. Enti ɔse, Yɛn aba, yɛn adidi, enti mmara no ka kyerɛ yɛ sɛ yɛbɛtwa yɛn no so tiawa, enti yɛtwa so tiawa a, baabi a mensa si yi ne baabi a yɛbɛnya. Enti yɛnya no saa no a, afei mmara no san kyerɛ yɛn sɛ ne yɛatwerɛ ayɛsie kabea aba abata ho. Enti sɛ yɛn rehyia aba a, yɛbɛnya no. Yaba, yaba, ɛna deɛ ɛtɔ so mmienu nso ɔse, yɛn rehyia ayiesie kabea asɛmfua adidi. Enti yɛde mmara no yɛ adwuma wɔ saa nhyiamudie yi mu a, yɛbɛnya yɛadidi, yɛadidi, ɛna deɛ ɛtɔ so mmiɛnsa nso yɛ wɔn a ahyia ayiesie kabea asɛmfua akasa. Ɛno nso, mmara no kyerɛ sɛ yentwa wɔn no so tiawa, ɛne sɛ nna a etwa wɔn no so no bɛyera, ne yɛanya wɔakasa. Afei nhwɛso a etwa toɔ yɛ wɔn afa. Ɛno nso, sɛdeɛ mmara no teɛ no, yɛde yɛ adwuma pɛ, ɛno nso yɛbɛnya wɔafa, wɔafa. Ɛnna nhwɛso a etwa toɔ no nso kasa fa edin siananmu asɛmfua baako ho, na wei nso da nso kyɛn edin siananmu ahodoɔ no nyinaa wɔ ne dwumadie sɛ ɛne ayeɛ siekabea no redi ahyia no. Aha edin siananmu a merekasa fa ho yɛ ɔno, ɔno. Enti mmara no kyerɛ yɛn sɛ, sɛ edin siananmu asɛm ɔno ɛne ayɛsie kabea bi redi ahyia a, aha deɛ enti a mese ɛyɛ sononko ne sɛ ɔno ne nyinaa bɛyera anaasɛ ɛbɛdane abɛyɛ wɛ. Enti ɛdane wɛ no a, afei yɛtwerɛ adeyɔ a ɛwɔ ayɛsie kabea no bata ho. Ɛno nso wɔ nhwɛsoɔ sononko. Enti yɛnhwɛ ɛmu mmiɛnsa. Ɔse, ɔno ada, ɔno afa, ɔno akasa. Enti nhwɛsoɔ ahodoɔ mmiɛnsa yi mu nyinaa, ɛdins ananmu asɛmfua ɔno bɛdane ne ho abɛyɛ wɛ, wɛ, wɛ. Afei ne yɛde ayeɛsie kabea asɛmfua no aka ho. Enti aha yɛbɛnya wada, wafa, ɛna wakasa. Eti ɛnnɛ adesua no nso, aha na yɛde bɛsi. Yɛakasa afa ɛdins ananmu asɛmfua a ɛne ayeɛsie kabea redi ahyia. Enti yɛabobɔ din nsiananmu ahodoɔ nsia so ama yɛahu sɛdeɛ mmara no si kyerɛ yɛn anaa sɛdeɛ mmara no ka fa ebi biara ho a ɛne ayeɛ sirikabea no redi ahyia. Enti ɛnnɛ dwumadie no ne tɔfabɔ mu no no, megye di sɛ woasua biribi sononko wɔ yɛn Twi kasa no mu. Yɛbɛtoa so berɛ foforɔ mu. Enti wo deɛ a wobɛyɛ no berɛ yi mu ama me ane sɛ. Wobɛtakye notification bell no sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛde adesua foforɔ biara bɛto mu a wo nso wo nsa bɛka na yɛasua adeɛ. Enti wowɔ comment, nsɛnkaeɛ biara nso ka a, leave ne nyinaa, fa ne nyinaa gu comment section hɔ. Yɛbɛhwɛ de adi dwuma na aboa wo na aboa me nso. Meda ase.